Wayiin isinii qabadee dhufe jechuudha. Wantiin isinii qabadee dhufe suni namni waan kana atsadda'uun isinitti rakkoo ta'e jechuun keessa isaa. Miknaatum keessa isaa kana atsadda'uun bataam itti ulfaata. Wanni itti ulfaatu maal inni maali qoqqoorroo keessa isaa kana jechuun atsadda'uun namatti ulfaata na fakkaate.

ibidda inni bobeessa jechuu keessa isaa kanatti cufama odoo jiru hiqaa hunda hiqaan keessa jiraate hiqaa keessaa baasee karaa salphaan ibidda itti bobeessa. Kaza ibidda itti bobeessee oo'ee inni jedha yoo geessee inni hin dhaamsa jechuudha. Kaza wala oo'aa isaa kana akkam godhu na laalaa jechuudha. Kaza bexaam itti atsaddaa'ama jechuudha. Fakkeenya warri wajjin rakkatan harka keessan akka isin ciccirneef tokko fa'a. Maaliif wanti kun yoo qoshasha qabaate harka nama ciccira sibiilli. shiboon jechuudha. Kunoo shiboon inni kun harka nama caccaba. Laafni isaa salphaadhaan akka namatti illee ulfaata jechuudha yoo qodaacha isaa qorraa isaa yoo kan fagafagtu ta'e sitti ulfaata. Akkanatuma harka kanas dadhabsiisa. Waan ofii hubadhe. Kaza karaa salphaan akka isinii irraa bu'uuf wanni godhuu qabdan maal isin fakkaate oo'istee geessitee na ilaala jechuudha akkaan itti dhiqaan immoo oo'isee gadi qabsiisee irraa fi jalaan oo'ee jira jechuudha keessi isaa kasaa keessi isaa kana saddeet keessi isaa waliin taane sibiila isaa kana qulqulleessuuf karaa salphaan daqiiqaa muraasa keessatti sekondii keessatti jechuudha amma inni kun bataam itti gurraacha kanaatu qaba baay'ee as keessatti hojjenna waan ta'eef ni qoshasha na warra fa'a.

axadda'uu qabda. Maaliifuu waan itti irraa beeku tokko nama barsiisuun ba'aan gaariidha. Amma ba'aanti gurraacha tokko ture jechuudha. Amma garuu irra ilaala akka teenya addaa tokko na agarsiisa. Beeksisa Keessaa jarattiin yoo hojjettu waa baay'ee itti gannan naqi jechuudha garuu kan hoo argitanii kunoo amma natsaa ta'e addisii fakkaata jechuu akkanatti yoo qal'ifame osoo waan akka ittiin goone bataamti karaa salphaadhaan dhiquuwwan akkana kana bataamti xuruudha jechuudha. Keessaa guutuu isaa akkanatti dhiquu hin dandeettan. Inni karaa salphaasanii keessaa shamarrii mana tokko tokko beekaa Yoo qoshashan baay'ate waa baay'ee irra jechuun faga fagoo irratti ulfaata. Karaa salphaadhaan nama kushinaa dhiquu waan hedduuf jecha lafumatti gad naqee fi inni akkana godha jechuun guutuu isaatu. Inni iddoo ichi argitan jedheen hasaawaa jechuudha. Kunoo akkattiin dhiqee jira. Irra deebi'ee illee kun qulleessee yaanii waan irra jiru qoshasha isaa guutuu iyyuu gurraacha ture jechuudha wanti amma adiin isin argitan kuni. Miknaatum OA isaa sayyoo akka sirriitti fagafagdan ta'e bataam itti qulqullaa jechuudha. Inni amma agartan kun illee gurraacha ture jechuudha. Namtiin tiyyaa nyaata hojjete waan irratti gannetti ture bataam itti gurraacha ta'a. Gin qorraa isaa fagafaguun bifitsum hin ulfaata jechuudha waan ofiitti yaa argisnitti hima. laakiin oo'aa isaa fagafagdee yoo jette jechuudha bataam itti ariifii ta'ee ba'a jechuudha እና gara beetti በጣም ጥሩudha hojjedhaan isin jechuudha hundi keessaniyyuu isaatii gidee waan kana keessaa uumamni kushiina keessa suula taatan jechuudha akkas godhaatii dhiqadhaa isin jedha shamarran keenyaadhaaf kun shamarranii fi rakkoon qabu dhiiras ta'e shamaras ta'e namni waan akkana kana dalagan

Aduu itti gootee saamunaa fi ispiree qofa itti gootee bataam xaariifidha jechuudha. Kana isin dabarsaa shamarran keenya jechuudha itti fayyadamaa. Waan tokko tokko kamiyyuu waan akkanaa kan kana hin taalaasha'u. Ho'istee yoo kan fagfagdee deeqa takka keessatti siif ba'a. Si hin miidhuu harka keellee yaanii gizirri iddoo argitee sin yanna jechuudha sin miidhuu. Naakkisti hojjedhaa isin jedha awuddochi isin jaaladhaa bakka jirtanitti laakiin immoo tokko irratti gadi isin dhiisa yuutuubi irratti gadi isin dhiisa viidiyoo karaa hundaanuu daawwadhaan isin jedha isin jaaladhaa hundi keessanuu uturtii gaariin isin jedha waan biraa waan haarawaa yoo jiraate qabadhee isin dhufa gaafa biraa innaa immoo hojii jiraa itti fixachuun barbaada laakiin immoo kushinaa dhiqaa jira akkuma anu isin dabarsu waan fedhii qabuuf isin dabarsee

sirriitti of eeggannoo godhadhaa harka keessaniifis fakkeenya irri keessan kunis faga foguun kun bataam itti namatti ulfaata. Kan isin jedha dhaamsi kiyya kanumaa hundi keessan isin jaaladha. Maatii naaf ta'a jechuudha. Warri naaf haarawa taatan warri naaf immoo maatii taatan galatooma ulfaadhaa isin jedha. Viidiyoo daawwadhaatiin daawwadhaatii yoo barbaadan immoo yaada biraa qabaatanis as jalatti naa barreessa rakkoon qabu waan danda'u irraa isin dabarsa. Haa turtii gaarii isin jedha hordofaa. Bye.